Ah, erokamano nyanya kora moga jwang kene tilo machilo yudo rawera ni kaendi mondo bende ogonwa mbaka chal nade ndalo mang'eny iwacho ni iwe content antie wana kigolo gimoro ah, gik moko ng'eya to in donge chath ni follower gik moko nitie eh, to industry teri nade mm, wapako wadhi maber ah, wan e diere odiero Odira dhi maber. Wan sa. Jogo nitie Tim, gichapani. tim ni sawa.
Tim ni sawa. Aneno dongo moko ma trend pacho ka endi gi pinje go eki ma oko. Aneno ka be nitiere kaka ji nyocho monjo kata endi inda bwana. Eh, eh, bwana jogo timo marach bwana. Ngeni eh, ja malaika to pok awuoyo. Eh, Ncha pod aling' aling'a. Ing'eyo eh, iwacho ni muziki siasa. Koro ji temo tieko bwana cha uh, musically uh, lakini ok ginyal mm -hmm. boy cha oji package, oji package. boy cha smart mm. Koro it will take time mondo room. Incident mano timore uh, aero chan. Uh. Eh. Iparo ni en gima ng'ate mano biro godo koso en mana jonyiego moko ma bende. Ah, ma kamano jonyiego ma ige late ma dwa no keth ne ji thum kaka ing'eyo. Wa joluo kwa aerore, adieri ok wa aerore. Mm. In wawuotho ga kodi. Wasewuotho kodi. Eh, chieng' mono wadhi kodi ka Samido Mugidhi. Mugidhi wasemielo kodi Mugidhi Kabisa. iseneno kaka Mugidhi chalo Yeah. onge dhawo onge gimoro amora joka ohero girgi to wa joluo ka ng'ato omo ni bedo top ni to koro igoye ma igoye ma igoye ma mondo mi odog piny Eh? wasemielo kodi Samido iyudo ka dhano chandre ji miel obiro tieko donjo e gache odhi ot onge gima otimore kata achiel to wan ajawa ji nyaka dhaw remo nyaka chwer matieni eh, ok waherore ok waherore then fans be uh, fans ma joluo be igi lit gidwa ni gi bring ng'ato down yani gitemo okinyi nitiere jomok nindi nikech inda nitiere malo kanyo yeah, gitemo mondo mi gikete piny to nowero wer moro ni girwa ni ruoth orie bade yeah. macha ruoth orie bade ma kata igo mana mbom ok nyalre ah, ok nyalre weri gi tiagas tiagas momo expire cha onge gima nya timo ji Checkers mahero.
Ah, macha onge.
Ka ji blog ni mara o Kimbi Kimbo luoro no jaka no odhi oketho ne inda show. Ah, mano to timo timo. Kapar ni Kimbi Kimbi nyalo timo timo kama. Ncho sewere gi story no. After all be Kimbi Kimbi nowacho ni okia ogina en jatiji inda more mano timore na nogoye. Koro bing no jaka no to inda ne dhi ne dhi ahero ok ong'iso ni Kimbi Kimbi nigi influence e, gima notimore ne Indahero. En mani muziki siasa, jomoko temo tieke musically yeah. Yeah.
Uh, inyalo aneno ka bende Facebook page ni kacha chande iyudo kacha chande eh, brand ambassador watiyo gi Vigingi Africa. Yes. Uh, Vigingi Africa gitiyo gi giuso poles molos gi plastic. plastic poles juala gi kochok ochok together nitie kaka giwang'o to giloso uh, plastic poles kidhi e page na kacha kopo ni dwaro fence uh, ing'iewo plodi moro ni mondi ni idwa fence mpango wa kando ni moro idwa keto kamoro koro en sure ni kapok igine kapok ing'iewo poles uh, to icheko vigingi Africa ibo neno ka gin gi poles plastic molos kuom uh...
poles kanyo maber mi fence go kanyo maber mm. mm. giyudore kanye Giyudore bor Nairobi kaendi kata Facebook page gidhi adha Vigingi namba gintie kachi gocho negi gi deliver country wide. Kama idware. Yes. Mm. Tich ler kana. Pesa ng'eny kacha.
En moromo. Oh, nyena ok aja tap tap. Koro ka yudo moro matin to nyaka gone Nyasaye erokamano. Ok jango.
Ok aja tap tap.
Ang'o miero ingilia wasani ma TikTok bwana? Ah, nakoni ne joka dok dala. Kiwona wuondi. Uh -huh. Becky Akinyi ne, ne TikTok star dong noywagore Dubai ni mondo ji osolne dong oywagore Dubai tine mana koni bwana dong nakoni ni a time is coming gini dhi rumo odiwo madho njaga odiwo onge nyota odiwo wiye rach odiwo nigi mbanya all those combined together dong girumo hey. nakoni ni TikTok dhi rumo wamanyuru gimoro watim odiwo wiye rach Odiwa madho njaga. Nyathino rano chayo TikTokers. Mm. To an ang'ama neno ga mbele. Mm-hmm. Kana koni ni TikTok dhi rumo. Orumo koso korumo? Ah, oserumo. Sani gidhi live miyudo ka ng'ama ne nigi ji 100, tinde nigi ji ang'wen. Mm-hmm. The whole night. Mm-hmm. To kata ng'ama miye onge. Iwuoyo kuom ng'ama. By the way, mbala mwezi nyocho soka. Mbaluluz.
Ono late na bwana. Mbala ngane dhi live to dhano poto. Mm -hmm. Tiolo kuome gift. Mm -hmm. Tinde bwana no wer ma piny ru bwana kata Simon ngama orne un. Kineno kako neno maliche live. Isi kuyo ke mbala bwana.
Nakoni ni gini dhi rumo. Nakoni mbala tinde wang'e ng'opie live. The whole night wang'e chwer kata ng'ama rwak gichi iluongo nang'o gudu kose andat. Eh, iluonge na an jo tap tap ema nyang'e ok an tiktoka. Bwana mbala wang'e ng'opi the whole night to kata joka oromia ne to wer. Ten kata gi ji moko apar.

Kala kono gini mama yuru tich wa tijo dalo. Gini Sara yudo bigingi.
Sara yudo bigingi.
Acha momo, san pok na dhi live TikTok ni. Ane ma TikTok dhi rumo. Mm -hmm. Pok achamo pesa TikTok. Donge wacho ni mbi tima gi mbanya ni mondo yud pesa. Ah, weri gi jok gi wacho na onge nyota. Koro joma nigi nyota, kwecho Dubai nango. to joma nigi nyota. Ang'o miyo live gi odok piny? Pesa bende gionge go. Pesa be onge.
Joka sandre mo. Anjo tiktokers go tinde. Sandre koso gini ticho di. Kina tiktoka.
Luo tiktokers. Kata mana mamiel. Mondo mi faulu. Either in gi mo mama machulo ni ot. Ok ariambi ma true story. Anyway, TikTok all TikTokers mamiel. Awach ni mamiel owangla. Jogo nigi wo mama. Jomamiel owangla.
joma timo challenge e TikTok either yud mumama kati Paris yore ariyo eh. yud mumama kati Paris kech pesa to onge miyudo e challenge onge Itemo wacho nini be nitie ng'ama oketi? Ah, nok oketa. Aketora kenda. Lakini statistic gi research wacho ni 90% mag kijende matimo challenge mag thumbe mag ohangla oketgi gi wamama nitiere proof we can prove aniya ni gibo wacho ni odi watak wasijui ni nini nitie proof kidwa yie nitie proof dhi chieng' ma inda gocho benelix iwinjo ibo neno kaka kijende donje uba gi mon moti
ketho moserumo mon moti bwana mojony
Samoro wedegi bwana. Jogo hero soft life. Eh, mommy they, they are not going to survive. At ok dwa ng'ama ohero soft life. At dwaro ng'ama patient to can strategize. Inyalo somo gima mbele. Kaka na strategize makoni ni bwana Jwang. Ato live muneno dheni gini dhi rumo. We watim content creation. Neno mbele. We watim wamany Facebook gi YouTube. Don koro wachame. Chame sana.
mos kata otin lakini entie but you can bank on it rather than moko kamera ni itego ng'ama ni Amerka kod onindo kod otho ikia inirito inirito pesa kar samoro irito pesa ng'ama ni osiptal
odiwe nitie ng'ama samoro neni kaendi to gombo ni bende omi tich kaka vigingo osemi tich chande inyalo yudri nang'o kanya koche konyo kije sabe ma wa kaendi ok oneno akawo thuolo mang'eny mar loso gi jopiny chal nade iyudi nang'o an iluonga ni odiwo kamoro amora antie kamoro amora kicheko to iyuda odiwo nambana ni everywhere Eh, igochona wawuoyo Eh, ikelo tich watimo ni promotion wan wantie Yeah, inyalo kelo kata gari olosni wan watiyo tije mang'eny Eh, ok- ok macha kende
Wach mogik samoro ne johera mag Ajawa, johera mag eh, bende Mang'ang'a, wakanjo kiwuoyo kuom kaka achiel kuom johera mag Mang'ang'a. ah, entie.
Thum nyicho golo to kaneno ka uh, otimo kaka bende moko osewero katimo. Anyway, life ing'eyo ni pile pile ok jumapil. Eh, Kata in chieng' moro thum ichalo ng'ama olupo. Eh, thum awach ni generally art gi ngima mar mbui ichalo ng'ama nie nam chiemo inyalo dhi diro gogo kiwasiwasi tipo kimako mbuta mang'eny madongo chieng' moro bende inya ji amini ki study weather iwo ni rech dhi biro tipo ma kimako mena moko ariyo moran oran koro that is life yeah we live to try yes Erokamano ahinya kuom thuoloni makende ma waloso godo kaendi uh, kanyo endi kendo adwoko erokamano no diwo jaobwanda kuom kawo kinde makende ma mana mana amake ma yo kaendi wabiro bedo kode piny mos mondo wago mbaka mang'eny ewi mago eki mantie kaka pile nyinga en Ajwang' Junior kama endi en AJ Media oriti masani warom kodi kendo e tielo machielo ne chenro mamoko machalo kod maendi erokamano